Ассаламу алейкум, мөхтәрәм тамашачылар. Бүген мин бер үзем гүзәл ялда. Гүзәл сиңа матур, файдалы яллар, тизрәк кайт. Әгәр дә э, бу сәламәләү өлешен үзеңнең сторисыңда чыгармасаң, син тагын бер 4-5 ел буе ялга чыга алмаячаксың. Менә шушындый мәкерле нотадан башлап җибәрик әле безнең бүгенге тапшыруны. Киттек. Начар яңалыклардан башлыйк. Тизрәк онытылыр. Узган атнаны ду китергән яңалык. Мистер Сидер турында. Россиядә мистер Сидер эчеп агуланып үлүчеләр саны 31 кешегә җиткән. 50 дән артык кеше зыян күргән. Күбесенең хәле авыр дип бәяләнә. Иң күп үлем очраклары Ульяновск өлкәсендә теркәлгән, анда 18 кеше вафат булган. Самарада 7, Түбән Новгородта 2, Удмуртиядә бер үлем очрагы теркәлгән. Җәмәгать, спиртлы эчемлекләрне эчүдән туктагыз. Квас бар, ну, лимонад бар. Җитәр. Миллениум күперенең яртысы тикшерү һәм ремонт өчен ябылачак. Исегезгә төшерәм, аның беренче өлеше 2005 елның 30 августта ачылса, икенче өлеше 2007 елның 29 июлендә ачылган иде. Э, узган атнада белгечләр кирәкле ремонт эшләренең күләмен билгеләү өчен күперне тикшерә башлаганнар инде. Шуңа күрә хәзер Амирханнан Вишневскига кадәр юнәлеш Юнәлештә миллениумның яртысы хәзер ябык булачак. Уналты ел эчендә күпердә өске катламнарны алмаштыру буенча гына эшләр башкарылган булса, хәзер анда су үткәрмәү системасын торгызу һәм юлның барлык катламнарын тулысынча алыштыру таләп ителә, диелгән. Хәрәкәтнең вакыт схемасы безнең каналда якын арада бастырылачак. Җәмәгать ух диергә дә өлгермәдек, Сабантуйлар үттеләр дә киттеләр. Бу инде авыл һәм район үзәкләренең Сабантуйлары, алар билгеле иртәрәк уза. Инде зуррак шәһәрләрдә, мисал өчен, Яр Чаллы, Түбән Кама һәм Әлмәттә алар унҗидесенә, унсигезенә билгеләнгән, июньнең. Казанныкы исә егерме дүртенче июньдә. Тыелган соцчелтәрме ул, ВКмы ул һәм башка, һәм башка, башка соцмәйданчыклар бәйрәм мизгелләре белән шыр тулган иде, әйме? Ярата инде безнең халык. Гулять итергә. Бәйрәме үзебезнеке бит. КАМАЗ арбасының бортын төшереп сәхнә ясаулар, көрәш мәйданын чапкан печән белән сибеп, өстенә тент тартырып куюлар. Беткәндер ул андый заманалар, ә? Хәзер авылларда акча бар. Ну, дыр дип уйлыйм инде. Инвестормы ул, я авылның берәр мажоригы чәчү тәмамлануга, авыл халкы өчен үз кесәсеннән бәйрәм өчен акча чыгарырга әзер. Ләкин андыйлар барлык авылларда юк бит. Байлар инде. Мәсәлән, әгәр дә бер авылда берничә мең сум тотылса сабан туйга, күрше авыл миллионнар тыга. Менә шушындый хәлле авыллар берсе-берсен уздырам дип татар эстрадасының барлык әгъзаларын чакырттырып бетермәсме? Берсе дә эшсез калмады диергә була. Яңа ел корпоративларының икенче дулкыны менә яймы. Яшьләрдән алып Илсия Бәдретдиновага кадәр барысы да эш белән тәэмин ителгән иде.

дип э, сөйлиләр. Ә менә топлары, болар инде менә хәзер игътибар 200 меңнән алып 700 меңгә ала дип әйтәләр. Менә мәсәлән, имеш-мимешләргә ышансаң, э, мин э, ассызыклап куям тагын бер тапкыр бу имеш-мимеш. Соңгы сабан туйның кайсысындадыр билгесез Есе Бадредина төркеме мәсәлән 600 мең әле 700 мең алды диләр. Ну, болар төркемдә бихисап бит инде. Бүлешсәләр шул 40 50 меңе эләгәдер инде һәрберсенә. Хуҗабикәләре бераз күбрәк аладыр инде. Хәзер җәмәгать беләсең бит, артистның да төрлесе була. Э, аз җырлаганы күбрәк ала. Ну, менә шундый парадокс инде менә. Ну, ни дисәгез дә, бер, бер тапкыр менә әйттем бит инде, ни дисәгез дә, бәйрәме үзебезнеке бит, аны масштаблырак, салыррак эшлисе килә, шундый куәтлерәк эшлисе килә бит инде. Җәмәгать менә э, зуррак авылларга, зуррак менә бер-берсе белән зуррак авыллар урнашкан барып, динәме күрше авыллар. Аларга киңәш, Берләшегез дә, шул председательләрегезгә әйтегез инде, әйме, инвесторларыгызга, бой кешеләрегезгә әйтегез дә, скриптонитны чакыртыгыз, ярыймы? Монда менә исерекләр дә кушылып җырлаячак, әйме? Һәм дә инде яшьләр канәгать. Милли бәйрәмнәрдән федераль бәйрәмгә күчеп, бүген 12 июньдә төп дәүләт бәйрәме Россия көне билгеләп үтелә. Э, тәүге тапкыр аны 1992 елда Россиянең дәүләт суверенитеты турындагы декларацияне имзалауга 2 ел булгач үткәрәләр. 10 елдан соң 2002 елда бу көнне Россия көне буларак билгеләп үтә башлыйлар. Бәйрәм белән һәммәгезне дә!